Atu cu UFC 311 kong kha kan vun ceih ta lai hi ka hin biak hi ka chim bantukin Burmese UFC zong kha atu emah kha hmailei ah cun tlamtling deuh te khan kha page song ah khan rak kan tuahpiak lengmang te law ti kha ka duh ka rak zoh tawn i kei zong tlawmpal te lawng na tuah nain mah kha a ṭhahnem ngai kan nih pawl a huammi caah khin cun caan kan ngeih lio i vun zoh dingah khin a nuam ngai i atutan UFC 311 he nak pei ni ah khan tuahmi si na chim bang khan main event le co-main event kha cu ka zoh manh ko lai na vun ti vun in hal ka duhmi cu zei nih dah zei ka tila tutan UFC 311 hi an ngeihter bik na excite bik timi te kha hika hen card kha ka vun show lai mo screen ah khan mah kha kha ke card zo bu te khan A duh le na vun chim te lai i sorry tunai i ka card pawl kha vun tlau i a hnu deuh ah kan vun ti te ko lai maw? Mm, okay, okay. Uh, zei ruang ah dah atu tan hi na ngeih bik nak asi timi te kha vun kan chim piak hmasa ko. Si uh, keima cu Islam le uh, pa pa kha amin kha vun chim har pa i amin kha phonong sarupian mm kha tale pa he te ko o o o pa pa kha chu ka ngi tuk lem lo an ni ki so result so afiak pa ko te kro e result sun kan he chim de le marap le umar kha ka ngi ngai mi se man ha pathin kha zo om no pak lai ki te jun atang vun vun vun uh tum than lo uh Russian pa a min kha Spinch udasu. Annih na ning kha chim harpah ti khan a ca vun zoh law khan a harpah i an kha kaa ngeih ngai. A ruang cu tial ṭhen ah mai dak khi a tu kum lo sun hai kum ah heavyweight champion sa te la tiah ka predict mi si ni kha. Cun a tanglei khan ah a ṭum awk a ṭha lo te na kharh te kha a ṭha lo chikkhat tein maw chikkhat tein chikkhat tein rak ka hngak lo vun ngah ko la ka hen tunai ah khan ka ka ṭhes ka ti nak ah ka vun thlau sua le ka hen card kha ka vun langter la maw okay okay vun langter lo man a fiang min na atam na mu kuma chute okay okay ka mu ka mu uh zuma ko thama A ṭha lo mah hi. Okay. Uh, cun uh, voi khat zong nuam pah lai. Uh, A ṭha ko he. Kevin Holland le uh, Netherlands pa kha uh, The Reader te. oh, reader ma kha zong nuam lai. Reader hi atu tan hin UFC ah zeitluk zeitluk dah ṭhat timi kha kan hmuh lai. A tuan lio kha a theih kana te khan a theihmi pa kha a tarpa mi si ve sang takah mu ground ground cu a thiam kana ten striking a thia ngai mi si a tu tan hin Kevin Holland he a tei lama timi he game zo zo ka du ngai mi si Kevin Holland he uh, grappling cu a ṭha a ṭha tuk cu si lo ani hi black belt cu si ve jiu-jitsu ah sihmanhsehlaw ani hi a striking ṭhami si reader nih hin a striking hi uh, a kham kho te lama timi hi uh, mipi nih an ngeih cionmi cu si atutan hin mah pathum fight khi zoh ka duh ngaimi si
Veloin main event hi maw kan nih lei ahcun prelims hi kan zoh kho lo. Prelims kan zohnak hi cu zei kan ti lah fir khi a hau a fawinak cun. Mi nih an thlah chinmi khi mah khi kan zoh tawn i natein main event hi cu India channel pakhat he hin Tensport timi he hin agreement tha ten an tuah i main event hi cu kan zoh khawh. E mah ca cun main event lawng he kan vun ceih pi ko lai mu. Okay, okay, siseh. Main event lawng he kan ceih lai i uh, velo he atu i main event i a hmasa bik an thok nak ding Holland le uh, diridar he tlawmpal te keimah nih ka hmu ning ka vun chim ve la mu. E mah khan ka, ka ruah ning khan na ruah ning a si lo a cun ma ka zon te cu ti khan du le vun ka correct te ko lo. Okay. E Holland le The Reader hi kei zong kaa ngeih ngaimi a si. Zeicah kan ti ahcun The Reader hi uh, One Championship ah khan double champ a rak si cang. I, a bikin Ongla kha voihnih bak a rak tei. Uh, back to back in kan ti la cu. a middleweight taisawm a chu mah kho in light heavyweight taisawm kha chu than e ongla ne arak tei lo tuk ning kha kan hmu cio ma hnu khan dirider he a zeitluk in da jujitsu a thiam timi khi kan hmuh cio i sina tein light heavyweight le middleweight thiamthiam kha atu one championship i heavy malakhin asi rua kate anatoly malakhin ti mo se russia lei min khe kan chim suala chun ara kan ngai thiam ula kan ma rel thiam min khan kan hei chim ko e ma pa ni khan arak tei ngai knock out ina tei e asul lam cho dirider ne khen Ṭhekdau na tuah kho lo, a teng kho lo. I mah tikah khan aa harh tuk. I atutan hi Kevin Holland hi uh, zei kan ti lai, ground ah a ṭha lo nain striking a ṭha na chim bantuk khan i natein kham zat he an i ṭhuat lio kha ka zoh i mah ah khan a hram thok lei ah khan a vun i kham khawh hnik dengmang kham zat kham zat check down kha mu i kha bantukin aa kham kho ah khan cun the reader caah hin a har ngai la tiah ka ruah i eh, Tutan hi anmah pahnih hi kei zong ka ngeih bikmi pakhat a si. Cun Derrida caah hin a tei ahcun hmailei kainak ding ah khin lam ṭha ngai a si tiah khin ka ruah i mah ahhin a vun in hal ko ning law na prediction ah aho nih hin dah a tei lai timi kha cun zei bantuk in dah fight a kal lai timi khi na ruah ning keimah ka hmuh ning ati ma hna pan hi hi Kevin Holland le reader hi uh, zoh cu a nuam ngai lai um, Kevin Holland hi Ground cu a ṭha lonak bak in an hi a khar lio ṭha, khar lio ṭha, khar lio. Mah faih hi wrong three a si fawn hlei mu. Reader nih hin wrong hnih hlan wrong hnih wrong hnih a dih hlan ah a tei lo sun Kevin Holland nih hin cun wrong thumnak hnu an rawk hlah lo tiah ka hmuh. A batin reader hi cu ka zumh deuh tutan ah reader nih hin submission in tei la tiah uh, ka ruah. Naa bal ten rong thih hlan ah tei lo sun Kevin, Kevin Holland nih hin rong thumnak kha knockout ve lai. A ruang cu Reader hi a khar dio tha lo. Nai tan zong a che kha a khar dio kan hmuh ko le a kui khannak zong cu a ruang sung han dik ruahnak bantuk in a khar dio khi a tha lo. I Kevin Holland cu ni cu khar dio cu phan ok lo main event zong a check bal mi sang i rong nga zong kal bal mi se ve sang taka i MMA hi cu tam deuh cu ground a thiam deuh hin tei si mu. Uh, unless na striking kha that tuk lo su cun reader hin a tei ka latiak rua submission in tei latiak ka mu. Mm mm mm.
Si. Kei zong ma kha na, na ruah ning kha ka ruah ning si pa eh zia tia chun ground ke bipi to ke tu liu abikin tu liu MMA ti ko se hlan liu kha cho kan hei thei lo i maw tulio kan zoh lio ah hin cun grappling a thiammi pawl nih hin hmunhma an co deuh khin ka hmuh e uh, kei zong tuante a submission in tei lai tiah ka ruah diridar nih hin ke round one mo round one round two hrawng ah khin a tei ko lai tiah ka ruah e na chim bang khan a tei lo chi chet ah cun an knock up chu ve ko lai

ranking ah tlawmpal ah a vun kai lai i tikhin zei kan ti lai a sangmi pawl Charles te pawl he Poirier te pawl mu silole a dangdang pawl he zong khin i thuwa kho ding a vun si e mah lio cun Darius he cu hlan ah a tha tukmi rak si ve nain nai a donghnak aa ṭhuat ah khan a vanchia kan ti hnga maw? Kha bantuk pawl kha vun si. A tar zong tar pah ve cang. Mah hna pawl ah hin teh zeitindah na zum deuh i mahcun mah fight hi ta zei bantuk khin dah a kal lai tiah khin na hmuh ning si. Mah hna pahnih hi an kum ah khat pah ko ka pal lo cun mu Ders khi ani khi a sam na a par te khan a tar ngaimi lo i si. So hope ngei tuk talo i

an um ka thei lo ka hlat lengmang betting hi ka tuah lai ka ti lengmang nain tuahnak khi ka hmu kho lo tikah khin illegal si theo lai ka ti India cun mah hi betting kha na vun tuah pa lengmang to ne tu tan hi ta betting na tuah ko lo ma si uh game hi uh game su ka tuah tuk lo natin khan uh Keimah ka zumhmi pawl kha ka zuar.
Oh. Zuar kha dawla fangfan hin ka zuar i a duhmi te nih cun an hi ka cawk pah. Keimah ka cawk khuamasaan cun hi tuah pah kana tin crazy in cun a betmi ka si lo. I customer aa deuh hin ka tuah. Oh.
Mah cucu ahote pawl nih dah an in cawk tawn?
Oh, Laimi in tampi ve ko. Cun Mirang zong kha an um pah. Mirang sipuazi zong ahcun cuben in kan fawm ngai i Laimi zong hi an um pah ve ko. Vun bet ahkhin zoh lo vun bet pah ahcun a zoh khi a feeling te kha a dang. Si si.
Kan nih pawl cu betting kan tuah ning cu kan hawi le pawl he khin mah hin hodah na zumh deuh zakhat na chia ngam maw ti hrawnghrang khi si ko cu. Si si si. Lehmaka hen pakhat ah kaa ngeih ngaimi pakhat um rih. Atutan cu Jiri Prohaska le Jamahal Hill timi hi champion ṭhing veve khan si cang light heavyweight ah khan. Mah hna hi khe Pereira nih khin a tuahto hna ning khe a fak ngai. A tei veve hna ti ko sih. Pereira nih fawi tuk in annih pahnih hi light heavyweight ahcun a ṭhawng bak vevemi cu an hei si ko. Annih pahnih hi teh zeitindah na hmuh ning si? ahodah na zumh deuh timi kha an kan chim ṭhan lo. Vei maw Jamal Hill le Pereira a vui khan na ka cheh khan Jamal Hill a van chia te ka ruah atu tutan hin ne che than so ke Jamal Hill ka zum deu Pereira na in Jamal Hill a boxing tha bak mi se ground zong za ngai i atu tan hin Jiri cu Jamal hin a tei lai uh, knockout in a tei lo hmana uh, decision in a tei lai Jiri hi ani a cheh dan ka zo te ka hin balai ne na chei a chei khi a lung rang tuk a lu te khan a swing khi a du pon khin a swing mo Anih hi cu a pau ka pha bak ve ralrin ngai hau natin Jamal Hill nih hin uh, ai khio in a tei deuh tiah ka ruah thluak len mu cun experience song an tei deuh la Jamal Hill nih hin cun Jamal hi cu UFC um nak ngai cang pathong ha a thuat nak atam ngai cang e Jiri hi UFC fight hi Pereira he voi hnih ni thei cun uh, tu Pereira apu pa khin voi khat si Dominic Reyes a voikhat vui li lawng ah chiah i UFC hin experience a, a tlawm ngai rih UFC a maw. E tutan hi cun Jamal Hill hi ka zumh deuh. Nang mu ta zin na mu.
Si tutan hi kai Jiri a thut nak he ka zau pa e te Jamal Hill zong ka zau pa e Jiri khi na chimbang khan a lung a rang eh nain a technical ngai ko tiah ka ruah. Predik a har ngai ka ti. A cawlcangh ning khi atu ah khin uh, a mi a thongh lai ah khin maw atu boxer pawl an si ah khin cun Jamal Hill te pawl khi uh, zei ka ti la a kuttum khoi ka hrawng in dah a vun chuah lai ti khi predict khong ngai si. I, atu Jiri pawl hi cu a chuih la ma thongh lai ti hman khi predict a har ngai cu. Si. Ka khin
Jiri nih hin ke cu surprise atu kho tiah ka ruah RD round ah hin mo tuan te hin Zeitiah Jamal Hill nih hin zei ka ti lah a ngamh tuk sual ah khin cun Jiri cu kha Dominic Reyes lak i a cawlcangh ning hna kan zoh ah khan cun Dominic Reyes hna nih khan aa predict sual ko rua tiah ka ruah. Kha bantuk phunphai khin a cawl kho tiah khin ka ruah i cun Jiri hi voi hnih a sung cangtu hi Pereira le Pereira he khan sorry Pereira hlan ah khan hodah a rak tei kha pakhat a teimi um i.
Atu tarpa te kha uh, a min cu clock uh, glove atu prayer ah uh, a coach pa kha rak tei mi si. Oh si.
Ma kha submission in a rak tei. Cun nizan na ya khan voi khat a thua than i tei nak kha mu than. Bei hen che uh,
Dubai khan si ma ma ma fai kha. Oh oh.
Mah kha a si. Uh, atutan ah hin kei Jamal Hill zong hi ka zum pah ko nain Jamal Hill hi uh, a caan ah hin cun zei ka ti la aa dawrh tuk ka ti la cu a cawlcangh khi Pereira he ni ṭhuat zong khan aa dawrh tuk khi a boxing a ṭhami khi a hmang manh lo khi bantuk si cah khin Jiri nih hin a nam a nam sual ah khan cun early ah hin a tei khawh men ti khi ka hmuh ning si bet ning bet ding si ning lo cu a har ngai la ma hin cun uh, cun mu pakhat atu ani Jerry ke uh, prayer ne fak tukun boy ni anok out sang mistake khan mm atu UFC ke tam deu zo lo fak ngai in knock out rak tong mi pol ke asau an khang telo an asibak sibak an chin ne ken a zei kan tala a dirpi kho te hna lo an ti le cu mah atu Jamal khi a cheh lonak sang ngai cang kum khat kum khat leng sang te atu hi khoi a dongnak ve a cheh mi se ani ki tha tin recovery a recovery cang te ko i jiri ba in voin hi a sung sang mi ste ko hen a chin ni hen a cel ngama te mi te kha a kruwa ngai mi se Jamal Hill ni a thong te hen Jamal Hill a power he a chal te ngama te mi kha I a ngei cum ngai man ha fai pahnih hi uh, nan kem ah kem ah hmuh nak cun jamal yun hin a tai te ke hei ruwa mm mm
si se ka hin komen event ah hin kalu si lomo kan kai tuk nak ha lo ma hi ka ngai ngai mi si uh, merap ti ko si alas name hi arela har te Mirap le umar hi maw umar hi a hmasa nangmah kan hal hlan ah tlawmpal te vun chim ta ning law keimah lei in. Okay. Man hapan hi he bantam wei ta cun zei atu ah hin tikau nilo kan mah lei India lei in mu zoh nga hla se law pay per view bakin ka ngeih mi vialte in ka zoh la ka ti mi bak si. Ka hei chim duh mi cu ka ngeih tuk nak mu ka ngeih tuk nak ah khin ziahtiah cun merap khi a khar dio le a wrestling pawl khi ṭha tuk cun umar hi khabib cousin a si i cun khabib te pawl khi cu zeitluk in dah an train timi khi kan hmuh dih vawlei cungah khabib nih khin discipline ṭha te bakin a train mi hna an si an wrestling zong a ṭha an striking zong a ṭha all round fighter bak an si tiah ka hmuh hna i mah cah khin kaa ngaih tuk mi pakhat khi si Mah hlanah keimah nih ka hmuh ning ka chim hlanah nangmah nih teh zeitindah mah hna pahnih fight hi na hmuh ning si vun i ṭhua hna sehlaw zeitindah a kal lai an i fight hi cun aho nih dah a tei lai ti na zumh deuhmi kha vun ka share hmasa law vun peh ve te la. Nannih lei hi pay per view hi free site India kha
India hi a si aw a free ti ning law anmah ke company media company he khin agreement an tuah i free in an thlah India cun. Kannih lei cu mah UFC pay per view soknak ding in ko dollar sawm mil kan pek cu. A si lai si lai.
Si a na bia sun mun kero si late. Atu ta na hin zapi zaran nih zummi cu umar hi si. Nate keimah UFC le ka zohnak in uh, ka ruahning ka vun chim ve le kem tu marap ka zum deu e ruang te kha ka vun chim le marap hi UFC a chenak a sau tuk cang e history zong kha history ka cu ka vun hmat tha lo te record ka cu ani he uh champion zong a sit ka khen a sung bal lo rong khatte hmanh an tei lo foi nak cun Sean O'Malley he na che i rong khatte hmanh ka tei lo a foi nak cun mu cun Sean O'Malley hlan ah Henry Cejudo Henry Cejudo cu Olympic hman ah wrestling wrestling in gold medal hmu mi si in na hmuh ko nang zong i Henry Cejudo mah tuk a wrestling a tham khi foi tuk an tei

a wrestling a ṭha tuk. I kem le ka ruahnak cu Marab nih hin wrestling in a kalpi a kalpi le wrestling in decision in tei le ka hmuh. I Umar hi cu experience a tlawm deuh rih. A tu nun voi thum hrawng a cheh rih sama khin champion level a cu i cu sila a phu a phu deuh rua tiah ka ruah. I atu Umar an pekmi zong cu a dang Meraki a theihpitu an um lo caah khan an pekmi si tiah ka hmuhmi si cun khabib le Islam mithmai zohpa ah maw business ca zong khon a hei si le mah mithmai zohpa khan an pekmi si tiah ka hei hmuh i kei min cun Merab nih decision nan tei le tiah ka ruah i nangman na ruah na ka vun chim ve lo zit nan ruah
Manhha pahnih hi kaa hin vun zoh law atu i kan chim cuahmahmi hi hika ah Dualishvili timi le Nurmagomedov tiah aa ṭialmi hi a si. Bantamweight a kan zohtu caah khan vun fianternak ka vun tuah chinmi mu. Main event aa co-main event aa ṭhua dingmi kha an si. I keimah hmuhning ah na chimmi kha a si a hmaan ko. Merap hi zei kan ti lah a fight IQ a ṭha ngai. A game plan pawl khi Sehudo lak i a cawlcangh ning pawl hna maw kan vun zoh cun O'Malley lak i a cawlcangh ning kan zoh ah khin cun zei kan ti lah zumh lo ding khi si lo. Cun Umar hi kan vun zoh ve ta lai i zeidang hlan ah Umar khi Senhagen he khan an i ṭhutnak kha ka rak zoh i na chim bang khan ka duh ning khin cun a cawl kho lo. ka ruah ning in ti ko sih. A fawinak cun a cawl kho lo. Natein ah a adjustment a tuah ning khi a thluak ṭha ngai ka ti. Kha octagon chung i an i adjust khawh ning khi kha bip te dream hi maw mah ah khin an sang tuk tiah ka ruah. Atu tan zong hi keimah ka hmuh ning ahcun mirap he hin an i tong lai i na chim bang khan wrestling ah mirap nih wrestling in a ṭhuat lai. Sambo champion le wrestling ah khe a sang tuk mirap cu mu a technique hrim ah khin a ṭhuat lai na tein Umar khi wrestling in aa kham kho lai tiah ka ruah. A check down ko lai nain khi damage a tuah kho lai lo tiah ka ruah mirap nih khin. Damage a tuah khawh belte ah khan cun mirap nih a tei ko lai nain damage a tuah khawh lai khi ka zum bak lo. A vun tengh lai nain aa kham lai, an tho lai, tlawmpal an i strike lai i mirap nih tengh a timh ṭhan lengmang lai i voithum voili hrawng aa kham khawh cang ah khin cun strike thlingthin a kalpi deuh la tiah ka ruah umar nih khin maw. Cun uh, vun teng tuk hmanhsehlaw adjustment khe an tuah khawh lai tiah ka ruah kha bikte team nih khin khe plan dang ke an ngei theo lai tiah ka ruah e mah zawn te ah hin uh, umar he kei ka zumh deuh nak khi si i mah kha kha zeitin dik bet ding sining lo chu na, na vun chim bang khan a har ngai ve ma hna pahnih hi chu mo
umar le ve na thei mi kana zoma Kyrgyzstan pa an thei mi kha tu San Hagen a thel han an thei mi kana zo ko loma Cicika ka zoh aw.
I mah fai kha na zoh ka lei i mah hmanh ah khan pakhat pa te kha a har ngai kha mu Umar nih khan. Si si a har ngai.
Cun wrestler veven hi sa long sus comment mi te. Aten atu ta na hin cun ma rap ni hin experience le IQ deu na tai le te ka hei mu e mu. Atu hin a thu san ngai mi cu atu DraftKings banning company khi US ram i ummi DraftKings jam khin a theih bal kale na hmuh pah ton kula mm mm UFC zong khin an an chuan tar lengmang la sponsor pe tu khin si si ot a pek mi khi mak ngai chu Umar khin minus two hundred leng bak ka pek. Mm. An zum tuk kan tili cu. I zeirong sing kan ka ruat i ka fiang lo. E UFC hna an zo an zo ha lo man pik ro ba tom ni. A te khan e ma umar ke tam ni sun zakhat sunga som sri ni kan umar ke an zum atu ken a foi na kan mo. Ama kai Ve ya sin na umar hi an zum an zum khawh hnga tam ke ka ruah e a phi baka chuak lo asna ten a keima marap a fan zong ka save a fan te strong ka tat mi ka salon khan atu tan den chun marap hi a zit an tai la tem hi ka ruat e

Conference an ngeihnak kha a voikhat conference an ngeihnak kha mah ah khan pakhat nihchuak ngai simi cu Mirap kha thinhung ngai kha si si si si ka hmuh ma kha mah zawn kha mi tampi nih UFC fan tampi nih an hei timi cu Mirap nih hin Umar hi avoid a duh cuat lo bak the du e ta chunak Omali Harry match adu asilole Pirarian te bantuk he khen i thuat hmasa du ti bantuk khen an chim e a cheu khan ni chun merap ni hin a ti an te Umar himo zia te chun a title hi foi tuk in a chu sual lai ti khe a phang ti bantuk na khe a fans le ni an chim mi khe umi ma khi khita zeitin dan nangman ina mu ning ma khan rak sa ko lai si a ke ma ka mu ning khen khabib le islam khe Umar a hawile pawl kha hei sin hna hlah selaw atu tan ah khin odd zong khi a kai tuk a kai tuk lai ti ka ruat lo kha bit bit hna cawh deuh hin Umar khin a tei le ti an an ruah rua cun a ṭih timi zong cu an mawh ve lo eh khat len cu ni cun vawlei cung i UEFA si maw a ṭha bikmi Khabib Islam tang ummi si tik ahcun tilawng si ṭha ve lo cun

a ti in te duhnak kha deuh min te ke hei hmuh ki min cun e cun o a va ti a ti a ti a ti lai cu ka zum lo e explain zong a tei tu ko e a ti nak ke hei mu lo e mu natin atu tan a sungam cun a fak ngai ve cun title defense a vui atu hi a vui khatnak cu si te mah e enhancement no e sung cu fak ngai ve champion pakhat nih natin umar ati nak ding cu ka hmu tuk lo octagon octagon chung cu anmah pahnih lawng sang le dear fit ngei lo zai ta ta zin nan hei ruwa ve ma ka zon cu ati ko tian na ruat ma marap ni cu A ṭih lai tiah cun ka ruat bak lo zia tiah cun i ṭih-um lo cu maw fighter pakhat a si cangmi top rank a simi cu an i ṭhuat cang lai. Cun a ṭih cu ka zum lo nain bialo a si rua ka ti. Mirap nih hin cun ṭih si loin maw ka hmuhning ka hmuhning tiah Umar hi atu Bantamweight ah hin cun mirap ti lo ahcun a ṭhawng bik bak si ko. Sema hmun ah cun mu mah khakha merap duh ning ah khin cun rak ka din tar deuh hna se ti khi du September thla baka atu kha alak khamu September thla atai tul alak ke atu hi khoi thlathum thlali long seri January si chumu tharuk trong ke champion pol i din an chan an pek mi tharuk trong tal ke i din phot ning ti du makhan ma avun i din a khen velo sila chumo atu muslim pol chu ramadan an tima ramadan makhasilai umar khe mah khan a thuak kho ti la lo e umar thuat pi loin midang pol khi thuan ha se lo ma kha a secure tuk ka ti la chu umar a thuat a khin chun chance khi zai ka ti la asuk nak chance asang ma tika khan champion ki sau pi title vun ngai deu khe adu ruwa tia ka ro e e ke ma ni chun atu mitampi ru ning bantukin umar ati tuk theng siloin mo tompal chun vun avoid ke adu deu ko ruwa tia ka mu ma zo tia khin chun na ro na ka zeirong ada Umar hi title shuah nan pek timi hi na ruahnak ah uh, zin nan hmuh ning si zeirong na Umar hi a pek sawh timi khi mm mm mah kha question tha tuk mi si ziatia cun mi tampi nih Umar he a phu lo an ti lengmang chu mo zeida zei ruang dah title an pek ka ti acun tihin se mirap ni khin Bantamweight division kan zoh ahcun champion vialte a tei dih cang hna. Sehudo tei te a vun comeback i Sehudo zong a tei. Cun O'Malley a tei, Peter Yan a tei, cun Marlon Meraz a tei, cun uh, pakhat hodah si cu uh, Brazil pa featherweight champion si zong mi kha McGregor nih a knock out mi kha uh, Aldo Oh, Aldo zong a tei. Buntuak man champion champion pali bak tei hna cu ban tam wei da a thong thong pol kha e chun umar ni khan number 2 rank sanhegan kha tei tika sanhegan te pol long kha an tang chang a thuat lo mia merap ni mo an ni pol bun thuat ding khan chun ke a excite ti lo Bentamweight division kha maw Merah thutpi ding khan an nih hi vun thua se vun ti ding ah khin a zoh nuam ding mi hlei khi um lo cu caah UFC le nih hin atu Nurmagomedov a vun si ve fon i mo khat lei ah cun min ngei MMA ah cun min ngei an se cun amah kha kan vun zoh tikah exai bik mi pakhat a vun si tikah khan an pek ko ro tiah ka ro e te cu atu tan title fight an pek mi hi cu a phu ngai ko tiah ka ro i keimah ka hmuh ning ah Muma ka zawn te khan Marab khi UFC nih khin champion asi khi a duh bak lo mm mm yang mi zo ani a fa khi a boring tuk cu si si Goran Prep cun zo form lo Marab khi wan ak cun mm comment na sai nga sa ne an he tha deng me ha support bi tak ke chim slo i ma ma ta khin Marab a fight khi ticket a chomi uh, an um tuk an um tuk an um tuk lo a fuan nak an cun Omali a hi chei cha khin tam du cun va chok mi se na te kha e ma rong khin ma atu khabib te naw pa ke atu umar cho umar ke champion se selo ticket tam bin chok la mai le ya business art ma tha to UFC cha ma rong hin asiparo te ko marap ke ran nak in sung jok system hi UFC du pa Sterling zong khi cu atu a fah hi a boring tuk khan an duh bak ko yu sin i zeitin dah a sung le a sung le timi lam khi an kawl peng le i atu ah Pantoja zong khi cu mm. atu Joshua Van ten flyweight division khi mu si si Pantoja fight khi boring ve so ma tuk khan UFC ni khan ma pa ha zi tuk da a sung le timi hi a bo peng hna se Pantoja So an division ke ahne min kan mipi zong kan se un sa tuk lo mam tuk min ngi tuk min selo kan chun ma hun asirwa te ka mu gem ni chun mm mm de na wan rap ke du tuk adu tuk lo ko na na chim mi kha ke zong ka ka pom bak mi se atu me rap ke a chut nak kan vun zo wa chun mo atai ning ke unanimous decision ti deu long te khen sila e knock out hiti pol na zong mu ding um lo ke aa ṭhutnak hi zoh usihlaw a ṭek dar hna lai, voi hnih khat a thongh hna lai, a tlaih hna lai i ground control deuh khin a kal ka ti lai cu. Si si si si si.
Bantuk deuh khi si tikah damage tampi nih le a tuah fawn lo. Uh, a boring kan ti lai cu. Si, Mi tampi nih zung business ca cun a thiang ai. oh, mah mah kha kha si. Zoh kan duhmi cu thisen chuah le i thong i knock out pawl khi si ko cu. Mah cu si, mah cu si. Uh, mah kha sin na vun chimmi kha khatlei ahcun a hmaan ngai i uh, Umar he champion a vun si ah khan cun UFC pawl cu Dana Hui cu aa lawm bak ko lai. Aa lawm ko lai. Tu vei khana zo ma Belal le vei na ka theih leo kha Leon Edward ka zo ka um. Ma kha Dana Hui nih khan a bel kha a chia a chia cu mu balal a tai zung la a bin phai kana zo ma le balal ke champion as kana ten security man ni the goal champion sin thei lo chu out the Joe Rogan dia out the sin then lu tan thik lo khama to nak tak so balal ta pol mu marap to pol ke an level kia khat kun tu chuma popularity le in ke men pi nan thei tuk na lo kun tu chu ma ta kan UFC ni kan arem tuk na lo ma pol ke a foi na kan chu nan zo zo no my life va boring man selo a fai chu ka ngai ngai tu tan chu wrestling in the zo no my so grappling cover mi so Grab link a chiat khumin a chiah khan ta ko boring ko cu
mah kha si wrestling a thiammi veve i thuat khe a boring bak lo nai a khan Sterling le Russia pa atu amin ka vun thil cu o ma pa i thuat na kha wrestling bak sinan zo anom ning cu ma kha se grappling tha veve mi chi ta zo nom tuk i grab Mm-mm. a tha tuk nu le grappling a tha lomi chetu khan grappling tha tuk mu a tei tuk i a boring a si. Mm. Mm-mm.
Ah, kan chim peng ahcun mah hna pahnih kong hi chim ding a tam ngai e kan lanhtak rih lai e hika hen uh, main event he um main event he chikhat tein ka vun langhter ta la mo Mm. uh, main event he Makhachev le Sarukian timi hi se Si. man hna pahnih he Kaa ngeih ngaimi cu si ve ko kei ziah tiah an rak i ṭhua cang. An rak i ṭhua cang i mah an rak i ṭhuat cu Sarukian kan timi pa hi a voikhat UFC aa ṭhuatnak si debut a si. I kum kul le kum hnih lawng si mah tan ahcun i Makhachev nih a rak tei. Atu tan ah hin cun kum kul le kum riat ka si cang. Tampi in ka ṭhangcho. A hlan i na ka tuah to bantuk kha cu a si ti lai lo tiah press conference ah khan a rak chim. Mah hihi a hram lei ah khan cun na vun chim pah hruhruhl cang nain zeitindah na hmuh ning si? Fight kha a cuhlan bantuk in maw kal ṭhiamṭhiam lai? Zeidah aa dang deuhmi um lai maw? Tilan na hmuh ning te kha prediction kha kan chim ṭhan ta lo. Atu tan hin keimah ka hmuh ning ahcun Islam nih hin a nawk hau lai dek rua. Islam hi wrestling lawng si loin uh, striking him rak ṭha. Nate Dustin Poirier he an i cheh kan zo kan theih kan le. Dustin Poirier ke boxing tha bak mi si maw? a thi chuah ding ko cam hai a duk dih khi i mah i kan hmuhmi cu zeitlun dah islam khi striking rak tha ting kan theih amah a ke hlan a khin a striking khi a rak seh chiah lo lawng kan wrestling dom na kal atu Volkanovski si se Volkanovski te hna cu featherweight ah striking a tha mi rak si cu mah lung khan knockout in te thiam thiam chu mu i mark khen a striking deu hin a tei cun Oliveira zong si se fekmi nun rak te ko cun na cheh deuh kha a nok tong khan a vei be a tei be mi si e tu tan cun islam nih a tei ṭhan ko lai a ruang cu a khan zong sang deuh a ngan deuh fawn atu islam tu pawl khi a leng a khin te an a cheh ṭhan a khin kan kan mah tia dang kon si khabib kan hak za 200 si islam na 180 119 si zon ni khi an pong an thla 155 chang an chia ya thaizing a khin pong kul thong an kai ṭhan Zong kha safawn. Cun mah pakhat pa a tuah seh dingmi pa a min kha vun chim har deuh i a min cu ka hei chim lo i a phaw nih hei ti ko seh law. Mah pa khi a ṭha tuk ko nain kan lung cu a si tuk lem lo. A ruang Oliveira an i seh kan zoh tikah khan Oliveira nih a tei dih oang tiah ka hmuh mah tan kha. I uh, naked show a tuah lio kha Oliveira nih a chauh neng kha mu na hmuh ko lai Oliveira nakin Islam cu ground tha deuh mi si ri i thazang him hin uh, Islam nih tei le te ka hmuh tu tana Oliveira zong hin thazang na tei deuh wan cu maka si game su Islam lio ka e nang man ro nak mun chim ve la mm mm ka chim thana pakhat vunin hal chap ka du mi cho velowa khan te uh, Oliver-a he ni ṭhut lio ah khan maw a cawk deng kha a chuak deng i mah kha kha Oliver-a si loin Islam nih kha bantuk khan tlai sehlaw a chuak lai tiah na ruat maw? A chuak lo Islam nih cun Islam khi annih khi Islam te khapi te ṭih nak cu wrestling long that si loin khin submission ṭhim an thiam tuk cu ni cu anih atu a cheh dingmi bak cu submission a thiam tuk ka ruat lo. wrestling lio si ani khi ve bantuk si atu marap te bantuk si a wrestling atha ko na takin submission ngei tuk lo e kem ni sun islam ni hin wrong ngal hana atai kho men mi si i kan decision they tim tim na tek ro ai mo chun champion so atu phatpa nih khin teinak ding khin a tei ngaingai hau champion teinak ding ah hin Miyoshi pa ko le close close decision le tik man a tei a tei um tuk lo e tak a zuam tak tak hau tu ta na si si ke mam hun ning chu vun chim ve ta ning lo atu tan he arman cha hin zei ka tila hope um tuk lo tia ka ruwa ve ke zong na te in mai le ya chun mo islam he tu he kum som thum le pahnih si chang A si maw?
Ka palh kho men. Thum hnih maw? Thum Arman hi 28 si. Uh, Islam he tuhnu fight he uh, voi thum voi li hman he aa thua ting ha maw light weight ah hin chun ama ni hin chun welter weight ah hin kai du pa chang e belal um ruang ah hin a kai du lo si tiah a chim. I a vun kai khawh hin cun Arman he champion si dingah ka ruah ve mi si atu opponent pa kha mu. I atu atu tan ka hmuh ning ah hin an i thuat hmasa kha ka zoh i Arman nih khan a ka surprise ngai zeimaw caan ah khan cun zei ka tila Islam kha a thluk khawh ve kha ruah lo pin mu a thluk khawh ve i amah chim ding bantukin atu ke avun kai ve ah khan cun zei ka ti la zeimaw caan ah khin cun knock out hna khin MMA ah cun palh sual kan ti la cu khi bantukin uh, chance hna khi a ngeih sual ah khin cun a tei khawh natein atu gamrot ma si wrestling tha ngai mi khi lai tuai ta gamrot

Islam ah hin ka chiahmi a si. Natein MMA cu kan chim bantukin voikhat an i open sual i knockout khi a poimi a si. Knockout power cu a ngei ve ko tiah ka ruah. Darius a tei ning kha kan hei hmuh lai mu. Kha bantuk kha a si. Le pakhat a donghnak bik ah mah kong kha cu a hei tlamtling cang ko i pakhat te vun in hauchip ka duhmi cu biaruah zong a har i MMA fighter ah hin ahodah na uar bikmi si le na uarnak a ruang khi. Atu lio Kawl mi cu teh Taphoria khi si. Theih ko lai Taphoria tu featherweight. Featherweight champion. Mm.
A luan cia mi kum hnih in predict rak tuah cang mi champion sa te la tiah phaisa zong ka rak chia ma ban kan champions lai ti maw plus bak rak si plus 500 cu zuk lo takmi khi si. Mm. Mah pa chin ben stel dia pasal ram rak chiah mi si. Te zong ka te kan ka he no mai. Ani khi further away kin atu khi an take kho teng hom te khi ka ruat. Atu nan te Australia nga che mi ba khan je da kan no teng ha. Ani khi striking long silo in khin ground long tha tuk zuma pa khi Gilbert Burns nih khin a chim mi cu Russia pawl he training kan tuah ti home an in thlu khalo te a tha den nai te wrestling in mo mat ko tha mi se ani kha tu kha Oliveira ha che ding pu fa in chei pa ruwa lai wei ya mo mm mm zei tak lo te ha lai wei sa pong long chu ngan ngan diu min se kemin sun tu chang sun thapor ya tuk kor mi sa num tuk lo thapor hi kor A hlan lio Conor McGregor a prime lio kha ka mitthlam hi cung. Amah zong nih khin McGregor khe zei ka tila a sim kho pa langmang cun nai kha nak kan McGregor ca ah khan cun a kir nak chance kha um tilo ti ko se foi nak cun mak pol kha se a na uar mi pa kha kai zong ka uar ngai eh zei ka tila Atutan ah hin Pang fapar hmanh ah khin kei cu ranking ah khin a sang lei ah an chiah ding si tiah ka ruah. Featherweight ah khin maw Volkanovski number one si tawn mi hmanh kha maw number two maw si knock out bakin tei ko kha. Ie atu Max Holloway tu hna nih hom an knock out lo mi man knock out ko zu he chim lu mi si. Ze tluk na good ki power um ani in strike ngong ko slow in a za atin a thiam di fight ki mo IQ wrong wrong thai Por i a tluk a ṭhami khi sa hmuh an har cang a UFC ah zeidah kan lawh te hnga?
Siseh, kan biaruahnak hi caan a sau rua lo ka ti. Suimilam pakhat leng bak kai cang. UFC kong hi cu a huammi nih kan i ceih ahkhin cun ceih ding hi tam ngai. Fighter pakhat kong hmanh hi tu ahhin Demetrius Johnson kong hmanh khi i ceih usih law sau ngai chim ding kan ngei rua lai ti bantuk khi si. Vun tenh duhmi na ngei maw hmailei ah? Ceih cu kan ceih ṭhan te lai.
Khawi kan naupa Joshua Van Kong lawng cu vun ceih pah selaw UFC anih aa ceihmi si ve tikah si atu kha anih kha March thla ceih la selaw ma March thla Bruno kan an ceih le ma kha zoh nung ngai te lai striker tha veve mi an si
mah kha na na chim hlan ah kan vun hal ta lai keimah ni maw atu he Joshua ke flyweight ah number 15 asi ti top 15 ah kan um cun atu i a ṭhutpi ding khi Bruno Silva kha thar ṭin ah um i cun Bruno Silva aa ṭhut Bruno Silva si ko lo maw si si si Bruno Silva si Bruno Silva aa ṭhut hmanung bik kha Manuel Cup an ti ma atu i Cape Cape an ti ti mah kha Khi flyweight ahcun pay per view men ai ti vemi bak khi si. Ah si si. Manuel kha mah kha arak tei lo. Bruno Silva nih khan striking khan arak tei lo ngai. I an hei hmuh ning ah khin mu Joshua Van ca ah atu i Bruno Silva a thuat mi he a tha tiah na ruat maw? Cun Joshua Van ca ah a tha lo tiah na ruah zeidah na hmuh ning hmai le Joshua Van ca ah khin kar hlannak a si tiah na ruat maw? Ci, uh, game lesson cuar sual van hi maw uh, dusa tin kai set ya ka duh piak. Mm. Atu yet cun top 5, top 10 tapos an khami long tin se jang so atu Bruno Silva ke vatei selo ama zak a tha ngai. Cun a fight history de zong ha tam lai ye. A record zong ha tha le ma dei cha khan uh, investment ma UFC sa zong tin cuar sual van ki invest nak ding a tha ngai te kro wa. Mm. Tan ken Bruno Silva te skin cun top uh 13 12 fang an hei chiah ve cang ngate top 13 a teis kan cun 12 man chiah te hnga a 13 dik cun uh Bruno Silva ke a tha ngai mi se ve cup pe khi that tuk ca tu ko Bruno Silva ke te ve mi se cu Joshua Van a rak che mi he rak a che mi Cody Durden kha na te a che mi kha Bruno nih hin rong hin a ka rak knock out bak ve mi si. Si si. Ma pakha power ti nung ngai ve. Mm. Kan Joshua Van hin cun striker ve cun si le zo nung ngai te lai. Mm mm. I Joshua Van khi striking sa tha deu. Joshua Van fucking kha cun ni khi a striking cu ṭha deuh na bal tein uh, power kan Bruno Silva khi a ṭha deuh tiah ka hmuh ka hmuhnak ahcun mm. zo an nung ngai tila eh,
mah hlan amom uh, tam deuh vun chim ka du nain kan hal hmasa to la Joshua van striking khi zeitluk in dah rating na pek ning tahchunhnak ah ten khi hei siseh law mu ten khi maximum siseh law atu aa ṭhuatnak khi kan hei zoh peng ko i kanmah kan nau kan laimi cu hei si kaw zoh lo awk cu ṭha lo i mah khin a body shop pawl hna khi jorakan te pawl hmun nih an fak ngaimi si cu zeitindah rating na pek ning si cun a striking khi na hmuh ning khi
atu flyweight division ah cun striking a tha bik pawl a chia roi ni khi kem ka hmuh ning amo khap pe khi tha bak ve na zo ai tan kha ina batin kana ba choswan ka ah 9.5 rounds ka pek thena 0.5 a sinak a ruang cu anih khi power tlawmpal te a tlawm deuh. Mm. Uh, a kum zong cu ngakchia ri mo vun upa le training zong vun tha power ka ra ra chan ko ding mi si a sran mm. a bak ni khi dok ka ru tak leng a tha tu khi do lo Joshua wan khi a tai liu mina khi striking di ong tan so isi Israel Israel adesanya ban dok si ni khi mm mm a bak
A ground game khi tah zeitindah na hmuh ning si? Nai kha aa aho he dih an i ṭhut ah khan Brazil pa he khan an i ṭhu ah rua ka ti. Si, si, si. Aa a min ka vun philh cang mah kha. Ah, sorry, Mexican pa he sphere i an i ṭhut lio ah khan Yeah. aa Chaires ti si rua. Mah pa kha Mm. check down hna khan a vun ṭhuat pa ke wrestling hna khan. Mah khin te a ground game khi Joe Sylvan khi aa a za pa ko ti na hmu maw maw hmailei ah? i chap deuh a hau ko tiah na ruah ning si a grappling pawl hna khi. Tu top five tu kal tik rong game za that deu hau te lai a tu cu grong lo strike striker deu hen si ve mo a grong game hi ze da that tin zu chim ok har ngai ri ye tu cun striking deu an am fai khi kal defense tha ngai Cody Jordan ne take down ko lom za tha bak tunak se defense so na ten offense ka ji da lo theih hau ve. Mm mm. A, a defense a tha bak uh, poli Mm. pressing tha bak mi si Si.
em ti a theih dong khawh lo mi kha mak ngai. E a defense a tha perfect si na ten a ama theih dong tu policy tak lo te ha a Mm final mm. we lo e ani chu akum hak sia te ri e uh, bright future ngai
Nai kha Khawdi Durdan he ni ṭhuat lioah khan Khawdi kha rang hnihnak le rang thumnak hrawngah khan a ba ngai cang i Joshua nih khan ziah a knock out hnga lo ka timi kha ka khuaruah har ngai. Mah kha amah khi hal awk ṭha selaw ka duh ngai. Ziah mah kha knock out in na knock out duh lo ti khi hal ka duh. Knock out duh lo bakin ka hmuh ko cu knock out khawh lo khi si lo tiah ka ruah khi zei ka ti lai. Mah khi khin nangmah nih tah zeitindah na hmuh ning seh a knock out uh, kho lo in maw na hmuh maw Joshua van ah zei bantuk dah i fimkam deuh tein a thuat bia si tiah na hmuh ning zeitindah sen April cun ararin deuh bia si tiah ka ruah yet cun ta cun nak vun lak le uh, Israel le uh, Alex Pereira ne theih leo kha Aerospace kha a vui khat a vun hinak in si a luh tuk ruang khan Israel nih khan a vun phawmh than mi kha si. Si si. A hararing pa.
Hi ta cun a luh tuk khan cun khat lei zong zei da ra lai timi kha ruah hau ve. I amah kha raring deuh nak si tiah ka ruah. I power zong kha tlawmpal te a chambau deuh rua mah mah zawn maw Mm. corridor in a chin va that tuk bias ma sing handi aba tin cho shom an hin fak deuh thong sula an rock up go le en suna ba chang corridor nin kha Mm. ni ma zawn khan sun ama kha rar in deu na chi cha sru te rua tam deu sumo
si si atu khe uh, Joshua Van record khe kan zawa chun mo uh, UFC a thu thlan khe finish long te bak si cho
Fury ah khin finish long te si submission si lo le knock out ti long te khi si atu UFC lu hnu khin finish khi voi khat long ngai
adang khi split decision voi khat mo se voi hni ti bantuk chun adang khi unanimous decision long te khi si asiri ima khi keimah nih ka hei duh nak so mo knock out chance angai a khin chun knock out khin tua seloma ke record a khin abipi ngai phone mai le ya khin mo ma khi karak du piak cha khin zei ka ti la a pam tuk ka ti knock out chance a ngei i knock out lomi khi oh natin ani kha akum nau re ngakchia te sre mate kal kha ka du bia ngai ko tu jang achun ani oi kum kul ni mase kul thum da tu he ma thong chu si thading mi chu atu pamhe pol kan tir chu pamhe de pol khi kum som tum kum thi thong am thak sun an tha ki di sang tu so oh sun heavy weight pol khi kum som thum thum hnih thum thum thum din sir kan thon leu se ve se as te khan khan kan ma research an ve na kamo chan tial mi a so a hak che to tu ken kul ruk kul sri khin ti nung te la na chia khin chun e ke a champion tu nak dirhmun hmanh a phan kho ti le tiah ka ruah te hmalei kong tha lo e aten itu mati a chim ka duh piak ngai ko patient ni ten a chim mi ka mo a ti ka tu ni chipang chun a knock out lom kan chun ma le cha a tha tuk lo ne te be a han ve ko khat len chun aten a kum no ngai ri ko e kem ni chun atu a chim te ke he du piak ngai ri ko ti te khan kum khat kum Game is a lot more. Atu Fat Featherweight uh ani khi flyweight te flyweight hi Flyweight. knockout goal um tuk lo chu ani ani ani pol ke an het rong ken power atom mi long tam deu chu e atuan ma flyweight ken uh Kyrgyzstan pa se ani mi athat mi um atu ai thlam se a che be de la power tha mi khat um e a min lawng cu kan rak port ṭhan te le hnu lio ah va zoh ve teh mm. zaw an uh, zaw an nong le tutan cu cu japan pa lawng cu a theih than cu na te pento cu a theih pa pa ma tha to ko na te pento ji ka spain that tuk sa se si si
atu uh, Joshua Van te weight a champion asimi pento ja kan chim mi khe uh, zei kan tila atu dir hmuna khin ta nangma ni na mu ning flyweight a khin Kei cu a tei kho ding ka hmu hna lo. Atu ah khin a fawinak cun Vei nih tei le khap khap pe in khan tei le
si si- mah khakha mm, Pento tia khi wrestling si lo cu jiu-jitsu lawng si si si a pe khi a theih dong kho lo kha pe khi a power long si lo ma pak a rang tuk a khari song tha tuk pongan ko chun Pento tia ne tei lo tia kro ki ni sun mu mm, i ma kha pe rak ti tu pa te kha UFC nan chuah chu ni kha
CCC nai kha velo ah brace ah khan aa ṭhut ka hmuh brave an ti maw brave FC ti bantuk ah khin aa ṭhut e a pam ngai ka ti cu
anih kha UFC nu kha a du tkana te khan a fight a boring tu kha a zai lawmang ve ko social media a si lai si lai a si le atu kape timi pa kha mu Mm. Kei zong nih ka rak zoh ngaimi si cu ziahtiah cun a cawlcangh ning khi phundang a desania phunphai khi a lo ka ti ve le a cawlcangh ning khi mah khi hmai lei ah khin Joshua he ni tong te theo lai tiah ka ruai ke chan an ngei akhin chun top reng in um pe la chun mu ani ke a hol tam ima pa ke ticket a sel kho phun te se ve si UFC hin cun daih tuk ṭha lo ti mak raw nak a mu. Mm. Holh tam zong ṭha cun kamh san hau. Conor mm -hmm. a ke na zo ah cun oh uh, a theih mi nak in ohol deuh mi ni khin phasa mu ter deuh ko si. Si si. Ka si.
Lan um kan ni lai mi dir hun cun har pa mam tuk ka lai mi cu mam tuk tiang kha kan vei kho tuk ri lo. Pa ni cun yeah, khap pe khi Joshua kan tong khu teng ma dik Atu kha pek hi top zat a um. Nai kha teinu khan a vun kai. Uh, top 5 hrawng ahcun um cang rua ka te. Okay. Champion tonight. Uh, nain Pentoja or sorry nai kha uh, Dana White interview ko zo e Dana White ni chun kape kha title fight kan pe ri la lo ti i title fight hlan ah khin voikhat hrawng cu i thuat rih dawh si e mah tikah hmailei ah cun Joshua he khin i tonnak caan tha um ngai tiah ka ruah i i thuan hna selaw paper view cu kal bak la tiah ka ruah striker veve an si tikah khin mu si paper view cu kal nga tu le na tan nong kha phando chia kha khoi 3 million thong pe mu cu tam si 3 million ma khata na mu ding japan pa kha i thuan hla selaw a mu la tian na ruat ma Japan pa kha i ṭhawl ah selamu a hmu theng lo. A ruang cu Japan pa kha anih kha khatlei a champion nak si ve ka khan zapi nih khan zoh duh ko zaw fawinak an sun. Pa, Mm. pa, Japan pa khi a five a zoh lo te a, a zoh mi a million view lawng te si lai cun Japan a min rak thang tuk ve. Mah rawng dei lang wan i khan Carlos a pek sawt mi kha si. A tai na ti cu a ruat na lo cu dei na wan i cun natin phaisa a ruah caah khan a hei tuahmi ka si. Si Phanto cia hi ho he dak nek se an pek te hnga atu khape talo dah kha cu adang cu an har par ina Brandon Brandon Royval na khan pe than te hnga madek voi
si ni pol kha chu arak tei tuk chang hna ye zau khe zei kan tila kan ma pol man ni khin kan zo hom society nga lo i thon ha man salomo ma pol ke vun si Joshua te pawl atu striker ṭha deuhmi pawl kha na chim i Kazakhstan mi a si rua ka ti. Mah pa hna kha vun kai hna sehlaw flyweight ahcun mu Kape te pawl hi
okay, a excite ngai lai tiah ka ruah. Flyweight hi hi bantuk grappler pawl nih sau tuk an uk ah khin zei kan ti lah a zor lo boring ngai cu. Mah cu si mah cu si ve kan len cun kan chim mi kan han mi si. a bikin cun mah asia lei nih cun maka grappling bu kan zo fom lo cun a bikin kawram pei than an zual ruwa te khamen pol ka zo to like boxing an reso lang mang UFC
ma chu se atu
ongla le diridar ani thut liu na kha comment pol khi ka zo ka ni a chuak ngai ma pa chu a thut ding si lo e thong a thiam lo e ai thi po Um ka si eh. Ah, hmaan nih cun ah, kan ṭhangcho ve te ko le.
Si si. Atu he biak a tlai pah cang e. Mah le Eh. zong cu ah, kan chim longmang eh. ahcun a nuam tuk ko.
Vai ah, Joshua Van Kung.
a hnu deuh pay-per view te kan ceih ṭhan te le cu. Si si.
Atu an i ṭhuat dih khin. Mm. Ah, January 18 ah ni ṭhua lai nan mah zong nan i pai lai e. Mah ni khan caan ṭha um ahcun hihin bia kan i ruah ṭhan lai i review phunphai khi kan ngei te lai i an chuatnak pawl kha cu video belte kha cu langhter nga lo ziah tiah cun copyright an strict tuk UFC cu maw an strict tuk mah cu si cak khan rak kan thei thiam ulo ti te hin kan i tong langbang te lai biak hi ka lawm tuk nak cu keimah zong hi bantukin kan huamnak tete he social media ah ti ko use hi bantuk kan huam mi tete i ceihnak caan ṭha